Nilqakom għal programm tagħna llum jien Luk, illum magħna għandna lil Edmar Diakono. Bonġu, thank you. Allura, x'taf tgħidilna naqa' fuqek? Eh, jiena jisimni Edmar Diakono, Għandi 25 sena. Naħdem full time. Biex naqta naqżar minn dak il-full time nipprattika ħafna ħafna table tennis. U issa minn fejġitek il-ħajra għal dal-sport? Meta kont is-sekondarja Fil-break kellna l-post fejn kellna hall issettjata, kellna sitt imwejjed, kważi fil-break dejjem kont inkun hemmhekk, break minnhom table tennis, break minnhom futbol, dak iż-żmien kont nittrenja ħafna futbol. Imma wara li futbol ma baqax a viable option għalija biex nibqa' nittrenja ħabba distanza skola u hekk, ridt xi ħaġa iżjed viċin tiegħi anke biex immur, anke biex nieħu iżjed gost għax futbol beda jinqata' l-aptit. U table tennis kien is-second option tiegħi. Ġifieri lek minn tfulitek għaddej. Eżatti, il minn mindu konzern lab table tennis, imma nitrenjaħ nitrenjaħ mod serju għal daw l-aħħar seba' snin. Alright. U isu x'tip ta' skills għandek bżonn għal dan l-isport? Eh, bħala skills, Surprising li ħafna minn nies jekk jaraw table tennis jaraw ħafna nies jużaw table tennis huwa sport li trab l-idejn. Imma apparti bidejk biss, skills tajbin trid tkun ħafif ħafna fuq saqajk, trid ikollok core veru veru tajjeb u xebgħa logħob bil-moħħ. I see. U inti fejn tipprattika dan l-isport? Jien nipprattika ma' minn waħda mill-academies li hawn f'Malta, Top Spin Table Tennis Academy, qiegħda fl-Irdeli. U apparti li nipprattikah hemmhekk ukoll darba fil-ġimgħa fis matul is-sena jkollna lig ta' table tennis ukoll il-lig Malti. Li dak ikollna l-logħob every Monday għal kull nhar ta' Tnejn. Jiġifieri tieħu sehem fil-leagues u l-. Nieħu sehem fil-leagues ukoll. Trophies u medalji? Trophies u medalji fil-league li għandi għandi team trophies meta ġejna. Erbaħna l-Fourth Division, it-Third Division, kont terġa' riża rbaħt il-Fourth u t-Third, u bħalissa qegħdin nilagħbu fis-Second. Imbagħad trophies apparti oħra, fl-akkademja aħna kull sena nihostjaw erba' tournaments, ngħidulhom il-Four Ranking Tournaments aħna biex naraw il-livelli tagħna komparati ma' nies oħra fl-istess kategorija tagħna. U naħseb S'issa f'dawn l-aħħar seba' snin erbaħt xi sitt tournaments u kelli f'ħafna minnhom fejn ġejt second, third, fourth. Barra minn Malta qatt lagħbt? Lagħbt, lagħbt, lagħbt le. Imma darba fis-sena dejjem norganizzaw training camps li mmorru nittrenjaw ma' coaches coaches barranin li huma ex national coaches, ex Olympic coaches u kollox. L-ewwel esperjenza tiegħi kienet li morna f'2018 tlajna Barcelona, trejnjajna ma' coach hemmhekk li wkoll sena ta' qabel kien ġie Malta biex jikkoċjana. Għamilna ġimgħa ħames sigħat training kuljum, sagħtejn u nofs filgħodu, sagħtejn u nofs filgħaxija. Kienet esperjenza veru veru sabiħa x' tidħol naqaf fil-ħajja tal-plejer. F'Malta diffiċli biex nagħmlu aħba, xogħlijiet u kollox, l-insentiva tal-isport barra minn Malta tkun tista' tagħmilha ażjed. Għamilna erba' tim ibsin, training, u fl-aħħar tal-ġimgħa hekk biex nirrileksjaw għamilna turnament bejn l-akkademja tagħna u l-akkademja tagħhom. Ġifieri kienet ħafna interessanti wkoll. Esperjenza li kellu wkoll m'ilux simli bħalha, is-sajf li għadda f'Settembru, konna morna l-Greċja, ittrenjajna ma' ex Olympic coach, trejnajna ma' tfal tiegħu li huma mat-tim nazzjonali tal-Greċja wkoll. Kienet esperjenza veru sabiħa wkoll l-istess ħames sigħat training u kollox. Ġifieri meta sifir s'issa dejjem bħala training qatt ma kelli ċ-ċans li nsifer bħala logħob nikkompeti. Ovvjament hemm ħafna players li ilhom jittrenjaw iżjed minn qabli, b'esperjenza iżjed aħjar u ħafna aħjar minni. Waħda wkoll li kelli opportunitajiet bħala table tennis biex insifer. Is-sena l-oħra kien hemm li jgħidulu l-Veterans European, il-European Veterans Championship li fejn jaqbdu fejn any player ta' table tennis madwar l-Ewropa Forti and Dover jistgħu japplikaw għalih u jikkompetu f'da l-competition. Jiena kelli l-opportunità li l-Association tal-Italja saqsiet għal voluntiera Maltin, għal pers li hemm close relation tajba ma' l-Association ta' Malta, Malta l-Italja, u klajt ġimgħa u nofs esperjenza bħala voluntiera biex ngħin f'da l-competition li kien iżjed minn 3,000 atleta jikkompeti fih. Ejja, kien ġimgħa, kien ġimgħa u nofs xogħol iebes, jiġifieri, qisek mort ġurnata xogħol, tmien sigħat filgħodu, non stop, tipprova tgħin dawn in-nies biex, u tipprova tmexxi t-tournament biex jgħaddi kollox sew. Ħa jkolli nwaffqek naqa' hemm. Ħa ngħaddu waħda għall-feature tagħna, narawkom wara.

Nerġa' nilqagħkom, għandi l-Edmar Diakono magħna llum. Eh, allura, inti qed li li tikkowċja. Mhm. X'inhuma r-responsabiltajiet li jkollok? Eh, waħda mir responsabilitajiet tiegħi li f'dar il-koċ f'idejja. Kienet li naqba daw it-tfal li għalhom jibdew fit-table tennis u nurhom il- basic strokes, l-affarijiet bażiċi ta' table tennis, ta' kif iżommu r-racket, il-positioning, kif jibdew logħba, kif jagħmlu l-strokes, both forehand and both backhand, u nibqgħu nibbuildjawhom biex sakemm jkunu jistgħu jilagħbu logħba sħiħa bl-inqas żbalji possibbli ovvjament. Meta ngħid żbalji as in żbalji tekniċi mhux żbalji tfajtu barra. U minn hemm fejn toħduhom il daw it-tfal? Isek għal pjaċir jew? Kun hemm żewġ tipi ta' tfal li jiġu hemm li jiġu għal pjaċir għal gost ġas biex ikunu qegħdin jipprattikaw sport. Hemm ftit minnhom li actually jridu jimprovjaw fl-isport. Aħna t-tfal dejjem jibdew l-istess. Aħna l-ewwel nittrenjawhom biex ikunu jistgħu jilagħbu logħba. Minn hemmhekk nibdew nieħduhom għal dawn ir-ranking trials li bdejna nsemmu, jidħlu fil-lowest categories biex ukoll jieħdu gost. U jekk narahom qegħdin jimpruvjaw ikollhom ċans ukoll li nistgħu niffurmawlhom tim jew jaqdu ma' tim ieħor minn tagħna stess biex jikkompeti fil-league. Ġifieri eventwalment fl-aħħar mill-aħħar l-għan huwa li dawn il-players Jistgħu jintbdew jintgħażlu ma' Malta u jekk kollox u jekk jibqgħu jitjiebu, li jkomplu jikkompetu barra minn Malta wkoll. Bħalissa aħna fl-akkademja tagħna għandna tnejn li darba kull tliet ġimgħat jitilgħu weekends Sqallija u jekk jikkompetu fil-League Sqalli. Ħa jkolli nwaffqek naqra hawn għax sarilna l-ħin. Thank you talli segwejtuna llum.